Eh, Abdallah Yusuf Kulchiri a ni tooi boli ma Director Burhan ni. Vaa ka a ku yuundi ma on your screen. Eh, n tiɛha, a kana ti yuli. Ti mali Movie Challenge, ka Movie Challenge maa ka di duɣi pam and di mi pilila a bɔri mahim mini salimaanu zuɣu. A kana ti lihi, salimaanu mi yɛn premiere yi first. Tɔ, ti mi yɛn yulila bɛ zaa poster maa n-nya nya Faawul mini Panaatinim ni dɔni luɣ shɛli polo. To face, chaɣ ti na kana ti lihi salimaani dini maa n-nya. A kana ti lihi salimaani poster maa m-ma. N-ti a competition maa title maa ni nyɛ shɛli m-bala. Ka ti kaa ti lihi poster maa. Poster maa mini title maa di bi taali. Di ŋmanila war film bee action movie bee Bahubali movies. A nya ya? A yɛl o n-yɛrig omaŋ ŋɔ, ka kuɣa nyɔɣ o bee suhu ŋmah o, ti bi baŋ. Amii! Kukola ka o zaŋ omaŋ taɣi maa, suhu ka o zaŋ omaŋ taɣi maa, ti bi baŋ. To nimaani a ni nya ka vaa maa ni yuli li maa, o taakila so Rolf nimaani luɣ kam ti o yɛlo kaad. Hum! To gbiba. Kamina ka ti chaŋ ti labi yuli li yaha, vaa, Di ku gbahirimi labiri gbahira. A ka a ti yuli posta maa puuni, ti nyarila ninvuɣu shɛba ka Ghanaians m-bala m-ban ku baɣi baɣi tiŋ ŋɔ. M bi teha ni Ghanaians m-bala yaɣa bɛ yina ti bɔri posta maa ni bee bɛ bukaata ni posta maa ka a yuli zuɣusaa ka buɣim diri zibizib. Nothing shows kamani yɛtɔɣa shɛli din ŋmahindiri ma bee din mini ma miri

Di tu naan tell story maa ka chɛ ka picture maa gba tell story. At least hal di ku pa picture maa zaa bed ka di luɣ shɛli ku telliri story maa. Amaa ka ma maa n-telliri story maa. Ma nyin yɛlimi ni ma ti na bi leei film maa bed picture maa tu ni di wuhi ti kaman like yaa n concept maa din chani shɛm m-bɔŋɔ. Di zuɣu ka va ti bi chɛ ka binshɛɣu chana. Hali ti yi bi nya li, bɛn kɔhi li ti ti tiba ni, Kilainkilain ka ti niŋ wula ka ti chaŋ ti yuli TV maa ka labina ti gbaai li? Ti yi gbaai li ni abo ka ti yɛn niŋ Pfff! I deserve a yellow card ka ti wɔb I deserve a red card ka ti wɔb Pfff! Chaɣi ti zo nti lihi abɔri maa mi ba dini maa nti nya nyaa gbahibu be nimaani bee gbahibu kani. To a ka a ti yuli a bɔri maa n-gba poster maa. The same thing, picture maa bi teeli story maa. M ma maa ka ti kuli ha nya, ka a nya a bɔri maa m maŋmaŋa ka o be kom ni ka nyaɣi marafa dibaa ayi ka gbubi zaɣ yini, dibaa ata m-bala. Kpe maa Vaana gbaaya ka fowl dɔni ni maa ni. Lala fowl maa dini n-nyɛ, a ni nyaɣi marafa shɛŋa maa di timsim kɔŋko, marafa ŋɔ a yi ŋme li di tuɣiri mi, ka din timsi maa lan nyaɣi nyaɣi a nyaaŋa a yi ŋme li shee a lu kom maa ni. foul ka a niŋ maa di zuɣu n na yɛn show ya la yellow card ti yi chaŋ tooni ka nya nya a deserve red card bee a bi deserve a. To a kana ti lihi poster maa ni ti mali li la diba ayi din chahi n yɛli ni diba ayi maa n mi n go nya poster shɛli a ka a ti lihi laa poster maa din gba n bɔŋɔ a bɔri maa n ʒila plastic chair zuɣu kpɛ maa mi ka plastic chair maa ka di yiɣi ka furi di lahi kani. yaɣiri kpa, di fimmi, di bi fim, faashee Naawuni, di zooya, di ŋmanila kaman so ni yi zaŋ o nuu di pɔɣu la, o nuu ka o bɔri ni o zaŋ di pɔɣu maa, di zuɣu ti yɛn wuhi o la red card. Eh? O ni yi bi tiɣi red card maa, o ni kana ti bɔhi ti ka ti chɛ ka o baŋ dalili shɛli zuɣu ni chɛ ka ti tiri o red card. Red card for Abɔrɔman Mma poster. To, din chaŋ ti wuhi a bɔri maa m-red card maa, a chaŋ ti ʒila ko sunsuuni ka ka nyaɣi marafanima. Amii, a man lu kom ni ka a yɛn yaag o. Kpa tooŋgi nyaa, bo ka a bɔri nimaani, nyɛbigi ka a yɛn kuui. Amaa maa mi wata n-nyɛ o, to faashee Naawuni. Dinzuɣu a bɔri ma shee a yɛli ti daliri shɛli zuɣu din chɛ ka a ʒi ko sunsuuni ka nyaɣi marafa dibaata. Dabiɛm lan tom nyɛ hal marafa dibaata hoo, a daa ʒila kuɣu zuɣu. Zuŋɔ ti bi lan nya kuɣu maa. Yaɣiri kpa, ka kpa tooŋgi mi nya a. A ma mi pa maa mi wata, bɔ a bɔri ko sunsuuni hal ti zaŋ li niŋ posta. Cham pahila red card. Di zuɣu Matches paa kaman eight a bi ŋme li. N ti a tin zamzam poster shɛŋa ŋɔ zaasa din yɛn niŋ movie premiere pikɔna Salman dini n kanna first. Ti daa n be di puuni. Vaa maa taa n be di puuni. N yaa gbahi gbahi faawo mini penalty mini gbahibu gbahibu zaa din be dinni. N kana n ti lan ʒini ka tin ʒini shɛm ŋɔ.

to ti daa yɛn yoli fɔɔti maa ka kpi afa daa yom fɔɔti maa ka kpi eh ti ti bi nya eh yɛtɔɣa shɛli ti ni bɔri maa ka ti deei tɛn tɛn ka ti deei tɛn shiri tɛn shiri chinji a baŋ la abu daa kpɛm na ka ti zaa wɔchi li a gba yi gbaai gbaabu ka a gbaai amaa n promise a yaha bi gbaai ti ni ni gbaana ti taai mm movie vaa ka a kuli yuundi maa bee vaa ka a kuli yuundi maa Movie faha ka a kuli yuli maa, Abdallah Yusuf kuli chiri a ni tooi boli ma Buruhani, KFTV, zuɣu. A yi doli ti nyiŋkpaŋ maa maŋa ka a subscribe ka like. Dihimi biɛlli maa, di saha ti yi lan bahi shɛli biɛlli maa ni kum kiliŋkiliŋ ka a baŋ ni ti bahiya ka kpɛna ti yuli.